Jien la nafhom u lanqas jafuni. Imma l-ommi jafuha sewwa. Żmien il-karnival huwa żmien il-bluha, kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar. Fost id-divertiment karnivalesk għall-adulti, ma nistgħux ma nsemmux il-qarċilla, għamla ta' poeżija bi storja twila u kkulurita. Dik il-ġuvna wiċċ ta' qamar, dik mi ħatlif l-għażiża binti. Serraħ rasek Sur Nutara li mar-regoli mxejt, u l-għeżież maħbuba żwieġi dlikthom sewwa qabel ġejt. Waqfu, waqfu, isktu waħda! Qed tisimgħu? X'inhu dan? Ħadd mhu qed jisma' bħali! Leħen raġel ġol-ħitan! Oh, galletta! Oh, farnina ratba u tonda qisek bejża! Il-Qarċilla huwa teatru tat-triq għal żmien il-Karnival li hija tradizzjoni antika ħafna. L-ewwel ħjiel li għandna proprju għandna fl-1760 insibu l-ewwel test tal-Qarċilla ta' Dun Felice de Marco. Probabilment hija tradizzjoni terġa' iktar antika. Hija xi ħaġa li biż-żmien kienet inqatgħet u mbagħad reġgħet tqajmet fl-2014 u issa reġgħet bdiet issir b'mod regolari. Il-qarċilla essenzjalment hija kuntratt ta' żwieġ, kuntratt ta' dota daqsxejn assurd. Huwa opportunità fejn il-popolin biex niftehmu jagħmlu kritika soċjali u politika tad-dinja ta' madwarhom. Il-qarċilla ddur mal-figura tan-nutar fejn dan in-nutar qed ilaqqa' lill-għarajjes u qed jelenka l-affarijiet li hemm ġod-dota, ġol-kuntratt tad-dota. Għaliex għandkom tkunu tafu li n-nutar Sylvia Paris Hi membru parlamentari irrispettata mal-pajjiż. Hi board member ta' fiduċja mal-Awtorità tal-Bini. Avukat, perit, accountant u ambaxxatriċi għax-Xahar Bakkini. Iżda hi ma tħobbx it-titli. Taf tgħid iva u żżomm is-skiet. Għax hi biss mara simpatka, bla ebda pretensjonijiet.
Tajjeb ħafna! Let's get moving! Għandi l-pen and għandi l-karti, ejja ħalli nfittxu l-lestu għax wara għandi boat party! Illum il-ġurnata l-idea tad-dota m'għadhiex forsi daqshekk relevanti u fil-fatt illum il-ġurnata hemm iktar element ta' teatru u karattri differenti, apparti l-għarajjes, ix-xhud, omm u missier l-għarajjes u affarijiet oħra simili, elementi oħra li kollha jikkontribwixxu għal din il-biċċa teatru assurd. Nirrikk li nħobbok hawn tliet tyres maħruqin. L-ewwel wieħed? Kont ħassartu meta rbaħt l-ewwel tiġrija. Data meta ħbatt ġo siġra għax kont għaddej bil-mija. U dat-tyre l-aqwa wieħed għax kien meta lilek rajt. Element importanti tal-Qarċilla huwa is-satira, satira politika, is-satira soċjali u anke l-element tal-assurd. Ħafna drabi hemm din l-idea ta' rigali li jingħataw u dawn ir-rigali dejjem ikollhom xi ħaġa ħażina jew xi ħaġa mhux kompluta. Element importanti wkoll tal-Qarċilla hu l-element vulgari biex ngħidu hekk. Ma ninsewx li l-Karnival huma dak il-ftit jiem qabel il-perjodu tar-Randan u tal-Ġimgħa Mqaddsa fejn allura n-nies jiżvugaw daqsxejn fi bluha u ċertu wkoll jaqbżu wkoll ċertu limiti li normalment ma jinqabżux. Jien mudell, content creator. Jiġifieri influencer? Nippreferi digital creator. Hawn min jgħid biex tkun artist għandek bżonn ħafna talent. Iżda jien sirt artist kbir b'naqra mobile u aċċent. Fejn qatt kelli blokka bħalek. Inti tibqa' n-number one. Inti taf fjur ta' flyover illi jien I get things done. Il-Qarċilla tul is-snin dejjem żviluppat skont iċ-ċirkostanzi. Jekk naraw il-Qriċel differenti matul is-snin dejjem hemm referenzi għal affarijiet li huma partikolari għal dak iż-żmien. Pereżempju llum il-ġurnata inutli nagħmlu Qarċilla fejn insemmu ħmar bħala dota għaliex l-idea li tagħti annimal bħala rigal tat-tieġ ma mhadhiex daqshekk relevanti. Allura ovvjament il-qarċilla tiżviluppa skont iż-żminijiet. Fil-qarċilla ta' din is-sena pereżempju hemm figuri bħall-influencer, hemm figuri bħall-kuntrattur li kollha huma elementi li aħna nistgħu nirrelataw u aħna familjari magħhom. Din hija t-tieni sena li qed nikteb il-qarċilla. Għalija nibtet pjuttost b'kumbinazzjoni. Jiena l-isfond tiegħi huwa proprju il-mużika u parti mill-affarijiet li nagħmel huwa għandi dan il-karattru ta' Ċikku l-Poplu li beda bħala diski satiriċi fi sfond ta' teatru assurd u teatru alternattiv. Matul iż-żmien dal-karattru baqa' jiżviluppa, iltqajt ukoll ma' Joseph Galea li huwa d-direttur tal-qarċilla u dan, Għoġbu l-istil biex niftehmu u talabni nikteb għat-tieni darba din il-qarċilla. Hija xi ħaġa li torbot fiha elementi li għalija huma l-qalbi ħafna, l-element ta' ritwal, ir-ritwali tal-Karnival, l-element anke mużikali għax il-qarċilla tingħad kollu permezz ta' kwattrini. u anke wkoll l-element tal-assurd u tas-satira politika u soċjali. Sabiex tgawdu u tkunu komdi, għandkom dan il-flett modern fuq il-fil tradizzjonali u fuq kollox open plan. Bħal tjur kompre speċjali 200,000 taxis and all, U dan l-aħdar mal-ħitan, dak mhux moffa, dak green wall. Grazzi ħafna, veru grazzi, u taħsibx li jien ingrat, imma jien għandi dari, razzett ħelu li nħattar. Inti kellek razzett ħelu, għax issa minnieh triq, imma toqgħodx tinkwieta, għax issa għandek dak li tixtieq. Aj, madanbra jien tiegħi, kemm għandu qalbu ħanina. Sa fiċ-ċansi tina fnedd. U anka ta' ċekkan l-istrina. Ma' qalbi, dik hi darna. Kollha siġar, frott u fjuri. Għax li m'hawnx frott minn fejn tixtri, issa flok tiżirgħu ixtrihuli. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.